א גוטן טאג טייערע אידן מיטן הייבערשטנס הילף וועלן מיר לערנען די שיעור ליל שישי דאנערשטאג פרשת פקידי שנת תשפ ד, איך וועל אנהייבן מיט א פערזענליכע געשיכטע, מיט בערך דריי יאר צוריק האב איך מיך ארויסגעלאזט מיט מיין ווייב אויף א ראוד טריפ קיין פלארידע, צום דייקא באשלאסן ארויסצופארן ביינאכט ווייל ביינאכט איז די הייוועי שטילער און רואיגער, כ'האב מיך געלייגט שלאפן פארדעם א גוטע פאר שעה, זאל זיין גוט אויסגערוהט, מ'פארט ארויס, אלעס קלאפט, אלעס איז א מחיה. אריינקומענדיג אין דעלעוועיר האט מען געדארפט אדורכפארן א טאל בוט. ווען כ'האב אנגעהויבן ארויסצופארן פון די טאל בוט האב איך באמערקט אז כדי צו קענען ממשיך זיין אויף די מעין הייוועי מוז איך מאכן א רעכטס, און אויב פאר איך ווייטער גראד מוז איך מאכן א לינקס אראפ צו די עקזיט. סאו כ'האב אנגעהויבן צו פארן אין רעכטס. און צו מיין מזל איז ער פונקט געקומען צו גיין די וועג א לאנגע טרעקטער טרעילער, און נארמאלערווייזע וואלט ער זיך געדארפט ווען רוקן אדער פארן א טראפ שנעלער לויט די ספיד וויאזוי ער איז געפארן, סא איך בין געפארן אויף דעם חשבון כדי צו קענען נאך אים אריינגיין אין די מעין הייוועי. סאם האו האט ער אנגעהויבן אראפצוסלאוען און קיינד אף מיך נישט געלאזט אריינקומען, אבער איך בין שוין געווען אויף א ספיד וואס איך האב געמוזט פארן, סא איך האב געהאט צוויי אפשענס, אדער אריינקראכן אינעם טרעקטער טרעילער, אדער פארן לינקס אראפ צו די עקזיט, סא די לעצטע סעקאנד זעענדיג אז ער גייט מיך נישט אריינלאזן און איך בין אויף א ספיד וואס. איך גיי ווייטער פארן, ערגעץ האב איך געגעבן א דריי דעם לעדל, אראפ צו די עקזיט. עקזיט גייט הייבט זיך אן שפיציג, עס ווערט ברייטער און ברייטער, רייט? ממילא ווען א מענטש וויל מאכן א שנעלע טורן, געווענטליך האט ער גענוג צייט. דא אבער איז געווען זייער א מאדנע עקזיט, ס'איז געווען אזוי ווי אזא געיט, א ברייטע געיט, און הערשט דארט הייבט אן די עקזיט. סאו ממילא ווען כ'האב מיך געגעבן א דריי פון רעכטס צו לינקס, בין איך געגעבן א רייס אריין אין די געיט. ערשטע סעקונד האב איך נישט געכאפט וואס גייט פאר, די גאנצע קאר האט אנגעהויבן צו סמאוקן, די גאנצע גלאז אין פראנט איז געווען צעשפאלטן, גלאז פון אלע זייטן, אויפגעבלאזענע עיר בעגס, און ערשטע סעקונד האב איך נישט געוואוסט וואס צו טון, שפעטער האב איך מיר געכאפט וואס גייט פאר, כ'האב געגעבן א קראך אויף מיין טיר, און ארויסגעלאפן ארום און ארום, און כ'האב פרובירט ארויסצושלעפן מיין ווייב, איך האב געזען אז מיין ווייב איז סטאק אינעווענדיג. און איך הייב אן צו שלעפן מיט כח, אין די זעלבע צייט קאל איך ניין וואן וואן, איך זאג זיי פונקטליך ווי איך בין, און איך זע די טיר עפנט זיך נישט, די טיר איז געווען צוקוועטשט, און מער און מער סמאוק הייבן צו קומען פון די קאר, און איך האב מורא געהאט אז ס'גייט אנהייבן צו ברענען. סאו איך האב אנגעהויבן צו שלעפן מיט אזעלכע כוחות, איך האב געגעבן א רייס אויף די טיר, איך האב ארויסגעשלעפט מיין ווייב, און איך האב איר גלייך געפירט וואס טיפער אריין אין די איילענד פון די עקזיט, אז חס ושלום ס'זאל נישט זיין נאך איינער וואס זאל ארויפפארן, און אזוי איך האב אנגעארבעט פאר א גוטע דריי פיר מינוט, און די אמבולאנס איז אנגעקומען, מיט פאליס, מיט אלעס. און די ערשטע פעישענט האט מען גענומען מיין ווייב, איר ארויפגעלייגט אויף א סטרעטשער און אריינגעפירט אין אמבולאנס, בשעת וואס מ'פירט איר אריין אין די אמבולאנס בין איך דארט געשטאנען ווי כאילו אלעס איז אקעי, און איך שמועס אזוי מיט זיי, זיי פרעגן מיך וויאזוי ס'איז געשען די עקסידענט און איך בין מסביר און אינמיטן בין איך פשוט צוזאמגעפאלן, איך בין צוזאמגעפאלן און זיי האבן מיך אריינגענומען אין די האספיטאל, איך האב מיך אויפגעוועקט א שיינע פאר שעה שפעטער, ליגנדיג אין בעט מיט יסורים נוראים, ארום מיך מאשינס מיט דאקטוירים מיט דאס, און גלייך וואס איך האב געעפנט די אויגן האט אנגעהויבן צו מאכן מיט די הענט אזוי ווי כאילו צו כ'פאל אויף. און וואס האט זיך ארויסגעשטעלט איז זייער אינטערעסאנטע זאך ווייל פאר איך בין אריין אין שפיטאל ווי איך גיי האלטן אז מיין ווייב איז די וואס איז די סיריעס פעישענט דא און איך בין אקעי איך האב געכאפט א זעץ דא א שניט דארט למעשה האט זיך ארויסגעשטעלט אז מיין ווייב'ס אינדזשורי איז געווען סאך קלענער וואס מ'האט געמיינט סך הכל א זעץ אין די פיס נישט געפערליך זי קען שוין בעצם אהיימגיין פון שפיטאל איינמאל איך בין געקומען צו זיך בין איך געקומען צו זיך צו די פעקט צו די ריעליטי אז איך האב א פרעקטשען דא יסורים נוראים. איך קען נישט אטעמען אפילו, ווער רעדט פון רעדן, איך האב מיך נישט געקענט דרייען, איך האב גענומען מורא'דיגע שטארקע מעדיקעישן, און איינמאל איך האב געווען ביי זיך, איז פאליס אראפגעקומען, און זיי האבן מיך אן אויסער פרעגן ווי אזוי די גאנצע עקסידענט איז צוגעגאנגען, מיטן פרעגן זיי מיך צו מענטשן האבן מיך געהאלפן פאר די עמערדזשענסי סערוויסעס זענען אנגעקומען, האב איך געזאגט ניין, פרעגן זיי מיך סאו מיט וועלכע טול האסטו געעפנט די פעסענדזשער סיט, זאג איך איך האב נישט געהאט קיין שום טול, זאגן זיי זיי האבן זיך טאקע געוואונדערט ווייל זיי האבן נישט געזען קיין שום טול, זאגט ער דו ביסט זיכער אז קיינער האט דיך נישט געהאלפן? זאג איך ניין, זאגט ער דו האסט עס אויפגעריסן? זאג איך יא. דו ווייסט אז ס'מאכט נישט קיין סענס. זאג איך פארוואס? זאגט ער, קודם כל די טיר, לויט וויאזוי ס'איז געווען צוזאמגעקנאקט, אן קיין טול קען מען דאס נישט עפענען, און אויב מ'האט עס געעפנט אן קיין טול האט געמוזט זיין פינף זעקס מענטשן צוזאמען שלעפן דעם טיר אויף א סארטן וועג. ס'איז אויכעט א חידוש. און ווייטער די חידוש איז נאך מער אז דו האסט א פרעקשן דא, האסט דעמאלטס נאכנישט באקומען קיין מעדיקעישן, האסט געהאט יסורים לרעים, וויאזוי האסטו עס בכלל געקענט פיזיקלי טון? אינטערעסאנטע זאך. און איך זאג ענק, איך בין פיזיקלי נישט קיין שטארקע מענטש. אבער זיי זענען אוועקגעגאנגען האב איך שוין געהאט א צווייטע קשיא. נישט נאר די קשיא וואס זיי האבן געהאט, וויאזוי איך האב עס זיי געקענט באווייזן, נאר א שווערערע קשיא, וואס האט מיך געמאכט צאמפאלן? בין איך לכתחילה געווען אזוי גע'אינדזשערט אז איך האב נישט געקענט בעצם טון דאס, נאר איך האב עס געטון מתוך די דרענעלין, די דאס צו ראטעווען מיין ווייב'ס לעבן, ס'זאל גאר זיין אז איך שנעמען ברענען חס ושלום, ממילא האב איך געטון זאכן וואס פיזיקלי האב איך דעמאלטס נישט געקענט און צוליב דעם בין איך צאמגעפאלן, אדער איך האב לכתחילה געקענט, נאר איך האב געזען אז מיין ווייב איז שוין אקעי. אה, איך דארף שוין נישט ארבעטן שווער, בין איך געווארן רואיג. איך גיי מיך נישט אזוי שנעל פארענטפערן די קשיות, איך גיי נאר צולייגן נאך אפאר, וואי נאט? ס'שטייט אין ספרים הקדושים אז דער רבונו של עולם האט אוועקגעשטעלט א טבע, און דער רצון פונעם אייבערשטן איז אז אלעס זאל זיך פירן בדרך הטבע. ס'איז נישט קיין רצון פונעם אייבערשטן אז ס'זאל דארפן צוקומען צו א מציאות ווי מ'דארף מאכן א נס פאר א מענטש. ס'איז דא אזא אויסדרוק אויף אראמיש לא עבד קדשא בריחי ניסא למגנא, פון ווי די אויסדרוק קומט, איז דא גאנצע מחלוקת אבער די אפטייטש איז אז די אייבערשטער מאכט נישט ניסים אומזינסט פארוואס די רבונו של עולם וויל לכתחילה אז זאכן זאלן פארן בדרך הטבע און נאך מער רבי ינאי זאגט אז א מענטש זאל קיינמאל נישט שטיין אין א מקום סכנה און ער זאל זיך פארלאזן אויף דעם אז מען גייט נאך מאכן א נס ווייל אויב מען וועט אים מאכן א נס איז מנקן לו מכל זכיותיו א מענטש וואס לייגט זיך אריין אין א מצב ווי די רבונו של עולם מוז מאכן א נס מוז טוישן די דרך הטבע און אים ראטעווען איז ער באקומט טאקע די נס אבער אויב ער איז זוכה דערצו, פארלירט ער אלע זיינע אנדערע זכותים וואס ער האט געהאט, מנקה לו מכל זכויותיו, אזוי ווי מען זעט ביי יעקב אבינו וואס ער האט געזאגט קטונתי מכל החסדים, צוליב די אלע ניסים וואס די אייבערשטער האט אים געטון, כאילו כביכול יעקב האט שוין נישט קיין שום זכותים. סאו זעהן מיר פון דעם אז לכתחילה האט דער רבונו של עולם נישט ליב קיין ניסים, אויב אזוי, די וואכעדיגע פרשיות לערנט מען פון מאכן די ארון, די לוויים, די עבודה, די משכן, איז דא אזא מאמר חזל, ארון נושא את נושאיו, דהיינו אז די לוויים וואס האבן געשלעפט די ארון איז געשען א נס. נישט אז זיי האבן געשלעפט די ארון, נאר די ארון האט זיי געשלעפט, אין אנדערע ווערטער די ארון האט געשוועבט אליינס אין די לופט, און מיטגעשלעפט מיט זיך די לוויים וואס האבן עס אנגעכאפט. א מורא'דיגע נס! לכאורה וואס האט אויסגעפירט די אייבערשטער זאל מאכן די נס? יא, זאלן די לוויים שלעפן די ארון, וואטס ראנג? פארוואס זאל עס נישט גיין בדרך הטבע? וואס פעלט אויס אז די ארון זאל שוועבן און מיטשלעפן די לוויים? אבער איידער איך גיי פארענטפערן די קשיא, גיי איך צולייגן נאך א קשיא. ס'איז דא א גמרא וואס זאגט אז ס'איז געווען א מורא'דיגע נס אין בית המקדש, דהיינו, היו עומדים צפופים, די אידן זענען געשטאנען צושטופט, ווייל די פלאץ אין בית המקדש איז געוועזן צו קליין פאר אזא גרויסע עולם, סאו מען האט זיך געמוזט שטופן, ומשתחווים מרווחים, און ווען מען האט זיך געבוקט איז געווארן פלאץ, דהיינו, ווען עס איז געקומען די צייט וואס מען האט זיך געדארפט בוקן אין בית המקדש האט מען זיך געדארפט בוקן אינגאנצן פלאך אויף די ערד בשלב ידיים ורגליים, איז געווארן א נס אז יעדער מענטשען גייט ארום זיך פיר אמות, פארוואס? כדי ווען ער דאווענט צום אייבערשטן זאל ער קענען דאווענען אן דעם וואס זיין שכן זאל הערן וואס ער בעט, ס'איז פאר די פרייוועסי פון די מענטשן. זאל קענען נארמאל דאווענען, די אייבערשטער געמאכט א נס, משתחווה און מבוכה, יעדער גייט פיל אמת ארום זיך, מורא'דיג! א רגע, לאמיר א מינוט נוצן קאמאן סענס, די נס איז געוועזן אז יעדער גייט פיל אמת ארום זיך, אבער די נס איז נישט געוועזן אז זיי האבן בכלל אריינגעפירט אז עס האט געקענט זיין אן דעם צופיל פון בכלל, אפילו ס'זאל זיין צושטופט, וויפיל מענטשן פיטן אריין אין א שטח פון צוויי הונדערט פיס ביי זעכצן פיס? וויפיל מענטשן? אזוי גרויס איז געוועזן די עזר ארץ ישראל? הונדערט פֿינף און דרײַסיק אמות אויף עלף אמות, דאס קומט אויס צוויי הונדערט ביי זעכצן פיס. ווי זאל מען קענען דארט אריינפיטן בכלל טויזנט מענטשן? צוויי טויזנט מענטשן? פופציג? הונדערט? דארט איז געווען הונדערטער טויזנטער אידן! אפילו ס'האט אזוי היינט צושטופט ווי סארדינס! וויפיל מענטשן פיט מען אריין אין א שטח פון צוויי הונדערט פיס ביי זעכצן פיס? די אמתן צופיפים איז געווען א נס! און נישט סתם א נס! א אפנארמאלע נס! קומסטו מיר זאגן אז די נס איז געווען ווען זיי האבן זיך געבוקט און ס'איז געווען פיר אמות? דארט הייבט זיך שוין די נס! די נס איז אסאך פריער! נאר וואס איז פשט פון דעם? די אייבערשטער האט דאך נישט ליב ווען מ'מאכט ניסים? וואס האט די אייבערשטער געדארפט מאכן אזעלכע ניסים? נאך מער פון דעם, די עומדים צפופים וואס איז א נס ש ל אפי' דרך הטבע, רעדט מען אפילו נישט פון דעם, ס'איז ניטאמאל קיין נס, די נס איז משתחווים און רווחים, ווי כאילו דאס איז א פשטות, דאס איז אקעי. די אייבערשטער האט דאך נישט ליב צו מאכן ניסים, פארוואס איז דאס אזוי אקעי? כ'וועל צולייגן נאך א קשיא, עטס לאזטס מיך? ס'איז דא א גמרא וואס זאגט די ארון אינם מן המידה, די ארון פארנעמט נישט קיין פלאץ, פארוואס? ווייל די קודש קדשים איז געווען צוואנציג אמות. יעדע זייט פון די ארון איז די שטעקן געווען די באדייע ארון געוועזן צען אמות לאנג סאו ס'איז געלעגן א ארון אינצווישן און נאכדעם האט זיך אנגעהויבן צוויי שטעקענעס פון צען אמות לאנג פון ביידע זייטן סאו וויאזוי האט דאס אריינגעפיט אין די קודש קדשים וואס איז נאר געווען פלאץ פאר די שטעקענעס פאר די עצם ארון איז נישט געווען קיין פלאץ. זאגט די גמרא פון דעם איז א ראיה אז ארון אינעם אין א מידה, די ארון האט נישט פארנומען קיין פלאץ, לכאורה איז די זעלבע קשיא, אייבערשטער האט נישט ליב קיין ניסים, פארוואס האט מען עס לכתחילה אזוי געבויט אז די קודש קדשים זאל זיין קלענער פון וואס עס דארף צו זיין, מאך עס גרעסער עס זאל נישט דארפן צוקומען צו קיין נס. וואס איז פשט פון דעם? סא לאמיר עס מסביר זיין, ס'איז דא צוויי סארטן פאקטן, ס'איז דא א דבר רוחני, א רוחניות'דיגע זאך, א זאך וואס מען קען נישט פילן, און ס'איז דא א דבר גשמי וואס מען קען פילן, א קאפ, יא? למשל. דו קענסט עס פילן מיין קול? דו קענסט נישט פילן מיין קול, דו קענסט עס הערן, דו קענסט עס נישט אנטאפן. אבער דו קענסט פילן דיין טיש, דו קענסט פילן דיין רעקל, יא? סאו די אלע זאכן זענען גשמיות'דיג, וואס דו קענסט פילן, וואס דו קענסט. א זאך וואס דו קענסט נישט דערטאפן איז רוחניות'דיג. פאר דעם פייער איז א רוחניות'דיגע זאך, ס'איז געמישט פון רוחני און גשמי. נישט אריינגיין אזוי שטארק אין דעם. די פוינט איז אז ס'איז דא א מושג פון דבר רוחני וואס דאס האט נישט קיין ממשות דאס איז בלתי מוגבל עס האט נישט קיין גרעניץ לופט האט נישט קיין סייז רעדן האט נישט קיין סייז ס'איז ס'קען פיטן וויפיל דו ווילסט ווילאנג דאס איז שטויב ווייטער א דבר גשמי א זאך וואס דו קענסט פילן איז מוגבל למשל די קאפ איז גרויס פון דא ביז דא ס'נעמט אריין א געוויסע מאס וואסער מער פון דעם וועט עס איבעררינען די טיש האט א סייז ווי גרויס ס'איז ס'ענדיגט זיך דא און ס'הייבט זיך אן דא. און אזוי מיט יעדע זאך. נארמאל פיט טאקע נישט אריין א גרויסע עולם אין א קליינע פלאץ, ווייל ס'איז א דבר מוגבל. ס'איז דא א געוויסע מאס וויפיל מענטשן פיטן אריין לויט די דרך הטבע אין די פלאץ. וועגן דעם, טאמער ס'איז א דבר גשמי, איז עס א מורא'דיגע נס. אזוי ווי די חתם סופר האט דערציילט, אז אין זיין בית מדרש וואו ער האט פארגעלערנט פאר זיינע ישיבה בחורים, איז געווען א קליינטשיגע בית מדרש, און בשעת די שיעורים האבן דארט אריינגעפיט, א ריזיגע עולם בוחרים וואס ס'איז געווען שווער צו פארשטיין וויאזוי דאס געשעהט, ס'איז געווען מוזן על פי דרך נס. סאו די אמת איז ניין, ס'איז נישט געווען קיין נס. און דאס אז די אידן אין די אין די בית המקדש זענען געשטאנען און אריינגעפירט דארט איז נישט געווען קיין נס. ס'איז בכלל נישט געווען קיין נס אז די ארון איז געוועזן איינער מן המדה, אז די ארון האט געשלעפט די לוויים, ס'איז נישט קיין נס. דאס איז די טבע פון די בית המקדש, דאס איז די טבע פון די משכן, פארוואס? ווייל די משכן איז א דבר רוחני, ס'איז א רוחניות'דיגע זאך, א הייליגע פלאץ איז א דבר רוחני, ס'איז נישט מוגבל. אקעי, ממילא נומבערס, סייזעס, איינעם אין א מידה, ס'איז בכלל נישט קיין מציאות. אזוי ווי די לופט פארנעמט נישט קיין פלאץ, די בית המקדש, די משכן האט נישט פארנומען קיין פלאץ, די ארון איז געווען אזוי הייליג אז ס'האט נישט פארנומען קיין פלאץ, אזוי ווי די מאן, ס'האט זיך נישט געקענט אנכאפן. ממילא ס'איז נישט געווען קיין נס אז ס'האט אריינגעפירט דארט אזויפיל אידן. ווייל די בית המקדש איז געווען א דבר רוחני. יא, ווען די מעשה וואלט געוועזן ביי מיך אינדערהיים פיט אריין צען טויזנט מענטשן וואלט עס געווען א נס, און א נס האט דער אייבערשטער נישט ליב, ווייל מיין הויז איז א דבר גשמי. מה שאין כן די משכן און די בית המקדש איז געווען א דבר רוחני, ממילא דארט איז נישט קיין נס, ס'איז פונקט אזוי ווי לופט פארנעמט נישט קיין פלאץ, האט סייז, נומבערס, נישט פארנומען קיין פלאץ אין די בית המקדש און אין די משכן וואס איז א דבר רוחני. אונז ווייסן וואס די נס איז געוועזן? צופופים. האב מיר געשטאנען צושטופט. אז סתם ס'פארנעמט נישט קיין פלאץ פארוואס האב איך לכתחילה נישט געווען רווחים? ס'נעמט דאך נישט קיין פלאץ. פארוואס האט נישט געקענט יעדער שטיין באקוועם? ס'האט דאך נישט קיין גרעוויטי, ס'האט דאך נישט קיין שום גדוה גשמי. ס'האט נאר געקענט שוועבן, וואס האט אויסגעפעלט צו שטיין צושטופט? סאו אויב א דבר רוחני פארנעמט נישט קיין פלאץ, ס'האט נישט קיין מאס, ס'האט נישט קיין נאמבערס, ס'פיט נישט, ס'אלעס פיט, ס'אלעס אקעי, אויב אזוי פארוואס איז דא אזויפיל זאכן ביי די בית המקדש און ביי די משכן ביי קרבנות וואס האט מאסן? אזוי פון אזויפיל מעל, אזוי פון אזויפיל שמן, למשל, ס'קומט צו צינדן די מנורה, מוז זיין א חצי ליג אויל, א האלבע ליג אויל פאר יעדע לעכט, כדי עס זאל זיין גענוג אויל אפילו פאר די לאנגע ווינטער נעכט. כ'פארשטיי נישט, ס'איז איינער מן המדע? ס'זאל געבן גענוג איין טראפ און ס'זאל ברענען? ס'איז רוחני. וואס די אייבערשטער געמאכט דארט מוזן? דאס איז די קשיא. די תירוץ אויף דעם איז, די אייבערשטער געוואלט געבן שכר פאר די אידישע קינדער, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, אבער האט נישט געוואלט ס'זאל פילן ווי נהמא דכסיפא, ווי ברויט וואס מען באקומט פאר פרי, האט ער געוואלט מען זאל ארבעטן דערפאר. ממילא האט ער געמאכט די ניסים. אבער די ניסים מאכט ער ווי לאנג א מענטש קען אויסהאלטן. ווייל דער אייבערשטער האט געזען אז דאס איז שוין א זאך וואס א מענטש קען נישט דערהייבן, דהיינו, א מענטש קומט דאך אין בית המקדש צו דאווענען, און אז ער גייט נישט קענען דאווענען געהעריג, ווייל עס שטייט צושטופט, טויג דאך נישט, ממילא האט ער געמוזט אראפנעמען די פארשטעלאכץ וואס ער האט געמאכט אויף די דבר רחמים, סאו עס איז געווארן צוריק א דבר רחמים, מען האט עס צוריק געעפנט, און אז עס איז געווארן א דבר רחמים איז געווארן בלתי מוגבל, האט געקענט דארט זיין פלאץ פאר יעדע פיר אמות ארום זיך, מיליאן אמות ארום זיך, ווייל דאס איז געווען די נעיטשער פון די בית המקדש. סאו אין אנדערע ווערטער, דער אייבערשטער האט ארויף געלייגט שוועריקייטן אויף אידן, אזויפיל וויפיל זיי קענען דערהייבן, באט מער נישט. איינמאל זיי האבן זיך שוין נישט געקענט דערהייבן, האט דער אייבערשטער עס אראפגענומען, אזוי ווי מען זעט ביי די נס חנוכה. איינמאל די אידן האבן שוין נישט געקענט דערהייבן, ס'איז שוין נישט געווען צו באקומען קיין אויל נאר פאר אכט טעג, האט דער אייבערשטער אראפגענומען די דבר גשמי פון די סייז וויפיל אויל די מנורה דארף, און ס'האט געברענט פאר אכט טעג. דאס פארענטפערט אויך אור נוסף נוסף, ווייל בדרך הטבע, דו ווייסט וויפיל די ארון האט געוואויגן? ס'איז געווען פון גאלד. דו ווייסט וואס גאלד וועגט? מיט אזויפיל מענטשן וואס האבן ווען געדארפט צו האבן צו שלעפן דאס, יעצט די ארון איז נישט געווען ליידיג, די ארון האט געהאט אין זיך די לוחות, און דו ווייסט נישט וויפיל די לוחות האבן געוואויגן? די גמרא זאגט שוין ס'האט געוואויגן פערציג סאה, און בעצם זאגט די גמרא וואלט משה רבינו עס נישט געקענט האלטן אין די הענט, אזא העווי זאך איז עס געוועזן, נאר וויאזוי האט זיך עס געהאלטן? די הייליגע אותיות וואס איז געוועזן אויף די לוחות האט אנגעהאלטן די לוחות, דאס איז געוועזן די זאך וואס האט עס געהאלטן. אויב אזוי שטעלט זיך א אנדערע קשיא, אז די ארון האט זיך געקענט טראגן אליינס וואלט עס געווען א דבר רוחני, ווען וואלט עס בה גשמי סייווי נישט געקענט טראגן, פארוואס האבן עס בכלל די לוויים געדארפט אנכאפן? וואלט עס געדארפט שוועבן פון זיך אליינס אין א גוטן טאג? וואס האט אויסגעפעלט אז די לוויים זאלן עס אנכאפן, און ווען די לוויים כאפן זיך אן זאלן זיי זיך קענען אנהענגען ס'זאל זיין נאך א נס? וואס האט אויסגעפעלט? געדארפט פליען פון זיך אליינס? נאר דא קומט אריין די מורא'דיגע מעסעזש וואס דער רבונו של עולם האט אונז געוואלט אויסלערנען. זאלסט וויסן דו ביסט א דבר רוחני, יעדע מענטש, כאטש דו קענסט דיך אנטאפן, קענסט דיך פילן, ביסטו נאך אלץ א דבר רוחני, פאר וואו ראיה, אז חס ושלום די נשמה גייט ארויס פון א מענטש, קען ער גארנישט טון, נישט נאר דאס, זאל שלעפן א לעבעדיגע מענטש וועגט ער אסאך ווייניגער ווי ווען דו שלעפסט א טויטע מענטש, וואס איז די חילוק? די חילוק איז די דבר רוחני, ווער רעדט? ווער הערט? ווער קאמיוניקעיט איינער מיטן צווייטן? ווער מאכט אז די איברים זאלן זיך רוקן? ס'איז די נשמה. ס'אונז זעמער אלע א דבר רוחני. און וויבאלד אונז זעמער א דבר רוחני זענען אונז נישט מוגבל אונז זעמער נישט באגרעניצט וויפיל כוחות אונז האבן און וואס אונז קעמער באווייזן ווייל אונז זעמער בעצם א דבר רוחני. און בעצם וואס איז געשען ביי מיין עקסידענט אז איך האב באוויזן אונטער די סירקעמסטענסעס פון האבן א פרעקשען דא אן קיין מעדיקעישאן, א זעץ אין קאפ וואס בעצם וואלט איך נישט געקענט שטיין גראד, האב איך באוויזן אויפצורייסן א טיר, וואס במציאות איז עס נישט מעגליך נאר ווייל ס'איז געווען סכנות און איך בין אריין אין א מצב ווי וואס איז דעמאלטס געשען? זייער פשוט. א מענטש איז א דבר רוחני, א מענטש קען באווייזן אסאך מער זאכן וואס ער מיינט אז ער קען, ווייל בעצם איז ער רוחני. די פילינג וואס אונז האבן אז אונז קען מען נישט, דאס איז די פילינג וואס די אידן האבן געהאט פון אנדעם ספיחים. ס'איז אזא פארשטעלאכטס אויף די דבר רוחני, די אייבערשטער טוט עס כדי אונז זאלן באקומען שכר ווען אונז. איבערשטארקן דעם געפיל. און דו קענסט עס טאקע זען אז א מענטש פארלירט די פחד, ווען פארלירט ער די פחד? ווען ער זעט א שטערקערע פחד פון דעם. וואס איז א שטערקערע פחד? ווען מ'זעט אז א איד איז אין א סכנה, אויטאמאטיש קומט ארויס דיין אמת'דיגע נעיטשער, קענסטו באווייזן זאכן וואס ווען דו ווילסט קענסטו. יא דאס איז פשט, וויל מען וועסטו זיין א גאון, ווייל אין דבר עומד בפני הרצון, ווייל בעצם צו דו קענסט, קענען קענסטו אלעס, סאו דו ביסט א דבר רוחני, ס'ווענדט זיך צו דו ווילסט, איבערקומען די פעפערנע טייגער וואס מאכט דיך איינרעדן אז דו ביסט מוגבל. און פאר דעם האט דער אייבערשטער געזאגט ס'זאל זיין אזא זאך, אפילו די ארון קען שוועבן פון זיך אליינס, זאלן עס די לווים נאך אלץ אנכאפן. דו טו וויפיל דו קענסט, און זאלסט וויסן, איך גיי דיך נישט געבן קיין נסיון וואס דו קענסט נישט, ווייל דאס מיינט אז איך שטער דיך פון טון די רצון השם. ווען דו קומסט א מדריגה וואס דו קענסט שוין נישט אבער דו ווילסט, נעם איך אוועק די דבר גשמי, קענסטו באווייזן אלעס. דו דארפסט נאר זיין דער נחשון בן עמינדב. דער אייבערשטער האט נישט געקענט שפאלטן די ים גלייך, וואס האט אויסגעפעלט דער נחשון בן עמינדב זאל אריינטאנצן קודם און זיך כמעט דערטרינקען און זיך מוסר נפש זיין, ווייל דאס וויל דער אייבערשטער, דו הייב אן, אזוי ווי דו זעצט דיך אריין אין א טעסלע, דער טעסלע קען פארן פון זיך אליינס, קען דרייוון פון דא קיין יעהופעץ אן דעם וואס דו טוסט גארנישט, אבער כדי ס'זאל אנהייבן צו פארן דארפסטו אריינגיין און אנהייבן, דו דארפסט קוועטשן דעם ערשטן קנעפל, דאס וויל דער אייבערשטער אונז אויסלערנען, דו טאנץ אריין, דו זיי דער נחשון בן עמינדב, איך וויל זען ווי דו ביסט משקיע אין דעם, כדי זאלסט באקומען שכר. טו עפעס פאר דעם, ארבעט שווער. סאו מיט דעם וואס נחשון בן עמינדב איז אריינגעטאנצן און ס'איז געקומען באה מים הנפש, האט די אייבערשטער אוועקגענומען די נס, דעמאלטס איז די נס געווארן נס און די אידן קענט אדורכגיין רואיגערהייט. די זעלבע זאך איז מיט די גאנצע לעבן און דאס איז די מעסעדזש וואס אונז האבן ארויסגעלערנט די וואך. א גוטע ידיד מיינע, א יונגערמאן פון זעכציג יאר, האט מיר געזאגט אזוי, ער האט געהאט א טענה'ריי מיט א נישט איד, יענער האט אים געזאגט די עטץ אידן זענט עטץ שווינדלערס, עטץ דרייקעפ, אייביג האט עטץ געלט, סאם האו, ווי אזוי מאכן ענק עס? האט ער געזאגט ניין ניין ניין ס'איז גארנישט קיין שווינדל. טא דיין טאטע און מיין טאטע זענען געווען די זעלבע עידזש, זענען ביידע געבוירן געווארן אין די ניינטין טערטיס, רייט? וואס האט דיין טאטע געטון ווען ער איז געווען פֿערצן יאר אלט? זאגט ער איך ווייס, ער האט געלערנט אין סקול, ער האט געמאכט ספארט, ער האט געהאט פאן, ער איז געגאנגען דא, ער איז געגאנגען דארט, יא, געהאט א לעבן, יא, פיין. זאגט ער דו ווייסט וואס מיין טאטע האט געטון ווען ער איז געווען פֿערצן יאר אלט? ער איז דעמאלטס ארויפגעקומען נאכן קריג איינער אליינס א יתום פון טאטע און מאמע, אן קיין דאך איבערן קאפ, אן קיין פעני צו קויפן עסן, וואס האט ער געטון? די צוויי פערצן יעריגע יונגלעך, וואס האט ער געטון? וואס האט ער געטון? בשעת דיין טאטע האט געגעסן אייזקריעם און זיך געדרייט און געפרייט און נישט געוואוסט וואס צו טון מיטן טאג, איז מיין טאטע געשטאנען און געשלעפט פרידזשידערס אויפן רוקן, געארבעט ווי א חמור, ווייל ער האט געוואלט אוועקשטעלן דורות, ווייל ער האט געוואלט סוקסידן, האט ער געארבעט, און אז מ'ארבעט מאכט מען געלט. אין אנדערע ווערטער, דאס איז די מעסעדזש. וואס איז די חילוק צווישן א סוקסעספולע מענטש און א דורכגעפאלענע מענטש? גארנישט. ביידע, סיי די מענטש וואס איז סוקסעספול און סיי די מענטש וואס איז נישט סוקסעספול, ביידע פעיסן די זעלבע פראבלעמס, די זעלבע דורכפעלער, די זעלבע הארץ ווייטאגען. ביידע גייען ביידע זאכן אדורך, די איינציגסטע חילוק איז איינער זאגט איך קען נישט ווייל ער האט אזא נסיון וואס די אייבערשטער האט אים ארויפגעלייגט כדי ער זאל באקומען שכר, מען מאכט אים אזא פאלשענע פעיפערנע טייגער, ער זאל מיינען אז ער קען נישט, און ער שטעלט זיך אפ. ער זאגט איך האב שוין אזויפיל געליטן, איך האב שוין אזויפיל געכאפט, דעטס איט, איי סטאפ היער. דער אנדערער זאגט ניין, איך ווייס אז אלעס איז א פלעי, איך ווייס אז אלעס איז א געים, די דורכפעלער, די אלע זאכן, דאס איז ס'איז געמאכט געווארן אזוי כדי איך זאל באקומען שכר, אבער בעצם קען איך אלעס באווייזן, ממילא איז ער סוקסעספול. דאס איז פשט אין דבר עומד בפני הרצון, וואס בעצם איטס אנלי סאמטינג אבאוט וויל, ער בארט נישט מורא האבן איבער וויפיל שטארק ביסטו מוגבל. שלמה המלך זאגט אין קהלת כי לכלב חי, א לעבעדיגע הונט, טוב מן האריה המת, איז בעסער פון דער טויטע לייב, דהיינו, דער לייב איז דער קעניג פון אלע חיות, איז דער שטערקסטער, איז דער גרעסטער, קיינער קען נישט זיין בעסער פון אים, אבער דאס איז אזוי לאנג ווי ער לעבט, אין די רגע וואס ער לעבט נישט, אבער דער הונט לעבט יא, איז דער הונט בעסער פון אים. א מענטש איז א לייב. און ער זאל געדענקן, אפילו ער רעדט זיך איין אז ער איז א הונט, דהיינו ער קען נישט אלעס וואס א לייב קען, אבער ער לעבט, וועט ער באווייזן אסאך מער ווי דער וואס איז מחליט אז ער לעבט נישט, און אז ער האט נישט קיין נשמה אין זיך, און אז ער איז נישט קיין דבר רוחני, אז ער קען נישט, ווייל בעצם קען ער יא. ווייל דער מענטש וואס באשליסט אז ער קען נישט, זאגט אז ער איז טויט. ביקאוז וועלכע גוף קען נישט? א טויטע גוף. א גוף וואס האט א נשמה קען. סאו די מאכסט דיך טויט, סאו וועגן דעם ווערסטו אנגערופן אריה מעס ווען די האלסט נישט ביים זיך איבערקומען דיינע שוועריגקייטן, ווען די ווילסט אויפגעבן, ווען די זאגסט איך בין אזויפיל דורך איך קען שוין נישט, איי סטאפ היער, דעמאלטס ווערסטו אנגערופן אריה המעס, דעמאלטס איז א הונט בעסער פון דיר. סאו דאס איז די מעסעדזש וואס אונז לערנמער ארויס די וואך. אויף ענגליש איז דא אזא ווערטל וואס מיינט דאס אימפאסיבל, מ'קען עס אויכעט ליינען איי אימפאסיבל. נישט דא אזא זאך אימפאסיבל, ווייל דו קענסט יא, ביסט א דבר רוחני, סאו לאנג יו ליוו. סאו וואס לערנט מען ארויס פון די פרשה? א זאך וואס האט צו טון מיט די ענין דיומא, ס'איז דאך יעצט חודש אדר מען פארשטעלט זיך, די רבונו של עולם וויל אונז אויסזאגן א סוד, ס'גייט דיך שווער? פילסט אמאל ווי דעטס איט, דו געסט אויף? זאלסטו געדענקן דאס איז א פארשטעלאכץ, דאס איז א מעיק אפ, ס'איז א מעיק אפ וואס איך האב ארויף געלייגט אז דו זאלסט דיך איינרעדן אז דו קענסט נישט, סאו דאס זיין שווער און דאס זאלסטו שטארקן, אבער אין די רגע וואס איך זעה אז דו גייסט זאגן אימפאסיבל, זאג איך דיך, איי עם פאסיבל, דו ביסט איינעם אין א מידה, דו ביסט דו ביסט נישט באגרעניצט בכלל, דו קענסט באווייזן אלעס, דו דארפסט נאר וועלן, וויל נאר וועסטו זיין א גאון. סאו, ס'איז א זאך וואס מ'דארף אויף דעם שווער ארבעטן, באט איינמאל מ'לעבט מיט דעם און מ'ווייסט אז מ'קען עניוועי, קען מען. זשאסט ווייס עס, פרעקטיס דעיס. א גוט שבת.